Selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Îro em vîdeo xwe de behsa mewqifê insana ji Qur'ana pîroz bikin. Qur'ana pîroz hatiye zalmandin ser ser distê ew kesê keyfa jî re nayê û ser distê ew kesê keyfa jî re têşî. Îro me behsê bikin çawa Quran çi rengî hatiye zalimandin ser distê ew kesî keyfa wî jê re nayê. Em ê bînin gelek hene şerê îslamê dikin û civada dijî behsê dikin. Gelek şiwatir pirsê şiwadekî birayê ezîz, xweşika ezîz te weka tu çawa tirajî kîtêbekî adî. Te ji xwe re aniye malê, te xwendiye, tu te tu ji xwe re dixwînî. Te wî rengî, te raiştiye Quranê, te xwendiye ji sefha ewil heta sefha taliyê. Dibêjî te na wila min nexwendiye. Ev e Quran hate zelmandin. Tu hukmekê ser dikî û te xwe nexwendî. Tu bi ew şta alî cem xweşkî dî aniye ew ca ew şta alî ji hevalî wî dostî wî ka ew ji dînekî dîye ji keşê xwe deng kiriye ji haxamê xwe deng kiriye tu partîkî de ye ji cemaetekî de ye civîna we de te tê gotin edebiyatê we de tine gotin ew ji welî hews dike welî welî dibêje bê vegerê wê kitêba behsê dikê, bê vegerê wê kitêbê bixwînê û heqê wê bidîde û rehna zilman. Hinek dî hene Quranê nas dikin. Quran belkî çend ayetin jî hewz kirine jî civadê de dibêjî filan ayet holê dibêjî û şerê îslamê dikê. Wextê tê li ber wî disekinî, tu dibînî ewî çend qet nê ayeta ji xwe re hewz kirine, çend qet nê hedîsê Muhammed, Pêxemberê me aleyh selam ji xwe re hez kirine û ji çi re stixdam dike, ewî tiştnê berê de qerirandine. Nû ev tiştanî di Îslamê de ne baş e, ev tiştanî di Quranê de ne baş e. Hema hemez ew qetê ayeta, ew qetê hedîsa ji xwe re hez kirine ji bo raya xwe pê qewî bike ne zêdetir. Ev e Quran hate zelimandin. Yanî ne vegeraya ayeta pîşewê, Heta piştî wê ayetnê dî jî behsa vê tiştê dikin, ji bo tu reya te, tu hem reya te kamil bê li ser vê mewduê, çi ulemaê vî dînî yê vî zimanî zanin, tarîxa vî zimanî zanin, tarîxa vê kitêbê zanin, çi rengî ji wî jî Li wa jî nava gerê. Nava gerê yekî misilmanê keyfewîşt îslamê re tê ka ev ayeta hinê ka were em hevdû re rûînin, ka em hevdû re lê bifikirin ka ev çi ev Qur'ana hinê, ev ayeta hinê min fêm nekiriye, keyfa min jî re nehatiye ka çi dibêjê hesab raya dînê xwe, îslama xwe. Vê jî nake. Ev Quran jî heta zilman de. Hinekî dî hene wextê bixwazê Quranê nas bikê, mana vê ayetê hinê nas bikê, emî dibînin divegerê re'ya dijminê misilmantiyê. Re'y kitêbek hatiye çêkirin ji bo şerê Quranê û dînê Îslamê bikê, te dît te çû ew kitêb xwend ji bo Quranê fêm bikê. Eva Quran hata zelmandin. Em bêjin, ez dibêjim em vî rengî bi ti kitêba re nakin. Kitêbaka îngilîzî te ji xwe re anî te xwend. Ti hinekî îngilîzî zanî. Ti kelîma te jê fêm nekî, cumle te jê fêm nakî, ti naçî cemistazê erebî ti pirsê jê nakî. Ti çî cemistazê îngilîzî ti pirsê jî dikî ka ev cumle çi dibêjê. Ti divegerî yekî tarîxa zimanê îngilîzî zanê. Tarîxa vî welatî zanî ew ê ev kitêb behsê dike. Heta tu nûkanê, tu raya xwe ser kitêbê dibîjî û tu feydê jê dikî. Vî rengî bi kitêbê, bi Quranê re jî bike, înşallah tu feydê jê bibînî. Gelek rengî dî hene, em ê behsa rengekî dî jî bikin. Rengî dî dibêje çê? Ew kesê dibêje Quran ne baş e, wextê darî şaşîtiyê misilmana dike. Ev hinê zilm li mala xwe dike, ev hinê zilmê li cîranê xwe dike, ev e hinê bi navê misilmantiyê kuştinê û irhabê û daişiyetê dike. Wellahî misalman Quran ne baş e. Ev ji Quran hata zalimandin. Çima ne? Çiko em vê rengî bi ti qanûna re, bi ti kitêba re nakin. Em ê bînin em em rê de dimeşin hadis çê dibe. Rê nexweş dibe. Em dibêjin şaşîtî em nabêjin kemê qanûnê seyrê bighêrînin. Ma qanûn navê veke xelek pêl hevdotke.

Vêje ev ya seh ev e. Gelek rengî dî jî Quran tê zalmandin. Bes gelî xorta, gelî misilman e duyem heqîqeteke tarîxî ye, ne misilman tenê dibêjin. Neyarî misilmantî jî dibêjin. Dibêje wextê ev Qurana henî nezilî ê di nêv miletê nezan de, di nêv miletê birakujî neqeba we de heyî, dizî û nebaşî neqeba we de heyî, wextê ewa însan û gelek ji we destpêkê de dijman, dij, dijminîya Quranê jî kirin, em wextê Quran xwendin û vekirin, bi dilekî niyeta wa ka tiştekî paqij li dayê em jî xwe re bibin, wextê xwendin û musabir ser kişandin, gelkî hatin xeyrandin, ew jî baş bîn û xeyrê xwe jî baş kirin. Tu bêjî belkî bêjî wela behsa tarîxa kevin dikî, niha di wextê me de,

Lê di Quraneke sirek tê de heye, başîke mezin tê de heye. Îca tu jî ke xwendevan, ke jîr, bile mewqifê te zilim ji vê kitêbê re nebe. Kitêbê veke û ji xwe re hîdî hîdî bixwîne û mana wê te fêm nekir, vegere çi keskê wê kitêbê alim di vê îxtîsasî de jê fêm bike, ji xwe re bixwîne. Înşallah tê hingî heqê te heye tu reya xwe li ser wê Quranê bêjî. Wextê te heqê wê kitêbê dayê de weke te heqê kitêbeke dîtî diyê de. Û saeta we xweş me behsa hinek rengê wa renga kir ew ê Quran tê zilmandin cem wa kesê ew ê kêfa we jire nayê. Cara were înşala bi xêr û selamet em ê behsa bikin behsê bikin çawa Quran tê zilmandin ser distê ew kesê dibêjê ez hişk Quranê dikim ez Quranê dixwînim jî gelek cara Quran ser distê wa jî tê zilmandin